Passional di Wendy's pa lunen ki di hiri. E ku sigur tin algun ku te ainda, pero tin algun ku te nobo. So nos ke invita bo pa bai purba nan, pa bai test esa ki nan ahora. Primer ki tur kos, permiti mi yama un feliz tari, feliz merio. Ela bin den color di Wendy's tambe ahora. Hey, welcome Elizabeth Boniva. Tengo te conoce Elizabeth. Welcome, un feliz tardi. Bon bini. Biama sigur na XFM. Konta bayo. Felis atardi Derk, super contenta di ta kina na XFM. Master. Pa nos bay conversa den e afternoon flows na aki, tocante tur e cosan dushi cu Wendy Steen. Promego nos bay Pa zomer. Si, si, pa e zomer aki, um, tin special na nobo, me waku tin special na me pa mundial. Promego say, abo cu mundial, bo tin te den ainda of la bulofo. Digo un drabo. Ita kere, a mi ta mescos cu hopi uh -huh. otro aki na Aruba y rond mundo actually. Cu ta pisando que pa mi enkele mundial a caba Mundial ayer. no. Ken- ken ta bo tin? Pero um, ma cuminsa cu Ah, que Curaçao. men abo ta undi nan ka kuminsa e je kambia. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Shona Elisabetta Bule La di gam, la gami cami papi. Ma comienza Ah, ah, con ok, sorry, sorry, Curaçao sorry, na sorry, primer sorry. lugar, na posición número Ajá. uno, na posición número dos, tabata Holanda y tres, tabata Colombia. Eso sí, desde Anto, otra palabra. Ya vos aquí a pasa. Anto como di falta ahora que me quiere trayendo tin eh, Noruega. Hey, por favor. Tur, tur Holland. Is on at least um, otro año. Hey, seguro, ya Mark, but escuchando. Please, si Elizabeth pidi un t-shirt di RCA, no dune. no dune. Irene también, bisa Irene, Irene. Bon idea, no duna Elizabeth un t-shirt di RCA para sobra. Escucha, tú eres tipo que lo va a caer fuego, man. Mi saco mi no te único, que Ah, pero, pero, bota uni nan si. Hey, seguro Elizabeth, welcome na Stay para nos conversar. Um, tocante Wendy's. Wendy's keep eh, el luna ki di juli. Um, tem algum special super great, começando for di mainta até a noite, seguro di breakfast. Até que hora na de noite, seguro tem diferentes specials. Conta nos, que tipo luna di juli? Wel, pa luna di juli i augustus, Ok. okay. mencionar cu pa e henter zomer, e summer special, nos ta, laga nos comenzar cu for di mainta, no? Aha. Em, lo cual ta e desayuno, bosa acaba cu Wendy's tin desayuno tur shete e dia di siman, for di shete or di mainta te cu djesunor, bobo pasa busca, bobo pasa sinta come bo, bo desayuno of pasa buscae na e drive-thru. I pa juli cu augustus esaki ta bira e sausage or bacon burrito, Combo. E ta bin cu um, ya, e huevo di verdad, huevo fresco, Yay. huevo di Wendy's. E ta bin cu e, sa- e breakfast potatoes denje. Y e ta bin e hora cu bo escogencia sea di sausage of di bacon. Plus su coi bebe pa solamente e djes tres florin cu setenta y cinco cent. Master, ma esaki ta e sausage or bacon burrito. A mi esaki mainta tambe ta mes comi. Poi mi orange juice, mi coffee cune tranquilo, correcto? Ki e te, e awa, lechi, kòfi, kòfi no kwa kòfi ku ta, pero Ei. kòfi Juan Valdez. Um, y si e por ta refresco, lo cual que por kia e prijs ta queda mesun kos. Dus, Master no tin homo. triki aki nandi ku ah, porque ese abuela ta sali tanto Ta, mas. no. No. Bota ye, kla. E ke kere mi tin pariente ku ta bisa ma inta nan ki un refresco tambe nan po e tranquilo. Si, paso tin bia por no. Depende kon e yeah. anoche por ta ta. Ora ta Wendy's por no. Na Wendy's Turco Sport. Na ta trahe na maneku abo pidie. Master of City Summer Special di Party Breakfast. Pero bo sama escucha un di e burger nan ku normal kaba te riba menu regular. Am e luna ki de verdad ku e prijs ta bai ta un mas mio. Ba tende bon pasobra e OG di Wendy's, e Dave's Single Combo, ta na un prijs special pa full e luna di juli y augustus. Normalmente e ta djashete setenta y cinco, awo bo ta bay haye pa solamente djesinco florin. Kòrda ku e Dave's Single, dus den su combo ta bin ku su batatanan y ku su refresco tambe. Kèmen esaki ta baha te ku djesinco florin p'e combo completo, no? Kèmen bo ta haye hamburger, batata ku. Su refresco pa dje sinku florin. Ku ta super bon prijs eigenlijk. Klaro ku si, klaro ku si. E ta un prijs hopi hopi atraktivo. Mesa ta besa na alle beetjes helpen. Aha. Sea ku bo ta boso of ku bo ta bai den pareha, den grupo. Tende, e ta yuda yu. No, pero e sigur reseta um, un di e burger na hopi konosí tambe, hopi stima ariba e menu uh, regular. Pero um, un sakita un esnan ku ta riba menu regular ku te hente raña largo. Um, y e biahaki pe luna ki di juli y augustus, esaki ta bai baha pa dje sinko florin pa bo combo. Pero esaki ta un di esunnan cu ta riba menu regular. Y Wendy's ta conoci di tur luna tin algo nobo. Nos tin algo nobo pe luna aki? Asina mes. Pa un temporada so, nos tin Wendy's ta treciendo e ora ey un smaak diferente. Ever. Algo pa varia. Anto nos a bin cu e smaaknan di Italia, e Italian chicken sandwich. Bo ta djis wak e imagen, ya kaba bo boka ta kuminsá bira awa. A mi ke sa kiko ta den, bo tin e ingredientenan? Pasobra mi ta mira e galinha, mi ta mira un sous ei ku mi no sa ki, kiko ta e ingrediente? Bo tin esaki nan? Klaro, mi laga nos kuminsá Ku tur e ingredientenan manera semper, manera Wendy's tin bo kustumá kuné, ta fresko i di kalidat haltu. Ke men, bo ta haya, meimei di e dos pida pannan ei, bo ta bai haya un breaded chicken breast, despues bo ta haya mozzarella cheese, bo ta haya e lechuga, e tomati no ta e tomati ku bo ta kustumá kuné, No ta djis un plaki tomati, no. no ta djis un slice di tomati, e ta, e tomati ta kòrtá chikito chikito i seasoned ku Italian herbs. Master. Y on top of that bo ta haya e ora ey un lemon pepper mayo. Esey e taba. P'esey mi ta wak e Gerardo. Mi ta mira e saus, mi ta mira e saus pero mi ta mene ok, esaki ta kiko? Ta orit un lemon pepper Pepper mayo, mayo. yes. Y esaki ta e new Italian chicken, right? Correcto cu ta obtenibel na tur Wendy's pa un tempo limita. A woki sigur no sta uh, aparte ku ya i- Italia no ta no ta den no ta den mundial, No. pero eh, Italian Burger si den na Wendy's ku bo por disfruta di dje. Pero um, mientras tanto ku nos ta papia ki di mundial tin e ultimo weganan, no? Tin ultimo weganan, hopi lugarnan ta menciona specialsnan um, di tur kaminda, pero Wendy's tambe tin special, right? Pa e temporada di mundial. Sigur ku si, paso hopi ta esnan ku tambe ta wak tur nan weganan na kas, paso nan ta bisa na kas ta mihó. Pero bo ke tin bo koi kome bo koi bebe einan tambe awo a nos a ripara kon e weganan tin biaha ta kuator di atardi ta apenas bo a kabi sali di trabou bo ta pensando e e ta kiko mi por bai hinka den otro asina lihe no no no pensa hopi djis pasa na Wendys pidi nan e stack up and snacks combo bo ta haya cuarenta mi ta ripiti cuarenta pida chicken nuggets Cu cuatro diferente saus pa solamente binti i sinku florin. Ke men bo ta het cuarenta, cuarenta, sho nan cuarenta bo siente hopi bia em, bo ta bisa bo brother nan, hey, bin waki wega na mi cas. Y record ku no, si bo invita na mi cas, bo ta bo ta encarga ku comida. Bo sa si kiere bon, bo laga e brothernan bin em, bin yega un tin nada pa nan come o bebe. Y hopi bia pa bo bai pidi full un platter ku ta costa bo un dineral, kinan bo ta het cuarenta nuggets, tende. Sa kit un hack pa boso pa pone 40 pita nuggets ariba mesa laga tur hende come y por tapa te hey temi te bestel 12 jeta 80 que me tin suficiente nuggets sí, tur hende sí, ¿eh? definitivamente que me necesita pa eh, eh, temporada mundial me te siente que un tremendo deal um, un tremendo snacks imaginaba come chicken nuggets big wendy's E pagando bintisinko florin i haya kuarenta, kuarenta pida. Sí, i aki no tin mester di ken ta seta òf despues ku bo kaba a ta ban baña pasobra bo a keda holi a seta. No, no, no, no, no. Easy peasy, bo tin bo snacks nan pa bo sinta bo aki bo wega. Danki na Wendy's. Awor esaki mi por hasiel e hunto ku, um, ku, ku delivery? Dus. Esaki ta um, te, te ku una amisat ta na den restaurant. Ok. Pero nos tabay get back to you si eta available via di e servicio di delivery ku por cierto manera tur hende sa ta kuminsá tur dia for di 10 hor por di 10 norte ku 10 hora y media anoche. Master, eh, que sí está, ah, mas seguro tremendo. Sí, we quiero E, e delivery value deal tambe ta a- un hobby bon option pa babay wak wega kuné. Pasó, um, según me está 25 florin mínimo, correcto? E ta binti nuebe nobenta i sinku, bo ta haya dos chicken um, burger, dos regular cheeseburger, kuater batata i kuater refresco. Master, ke mencionnan pa bosano, tur esaki nan ta opcionnan pa ora abo ta sinta na cas ta wak e wega di futbol i bo no ke bai cushina, bo ta bo ta bestel esakinan. Tin de- tin delivery specials nan, pero tin esaki cu ta stack up on snacks, unda cu en bes cu bo bai cushina bo ta djis bestel cuarenta pida Um, Clauren de Bida Nuggets pone riba mesa pa boso mira e weganan di futbol riba pantaya grandi. Pero, no ta isei so, boso ja sabra a wo, um, no ta futbol so de mira, ja sabra wo ki ta baba yaga de briga yo. Asina mes, nos tin i Wendy sta e unico lugar caminda bo por haya e baba yaga combo. Hey! Conta nos di Baba Yaga go boso boso comida un campaña su tras, no? No to simplemente compra Baba Yaga, pero ti un deal con e. Esaki ta un colaboracion cu Wendy sa hopi contento di por tin hunto cu Damian Pinas, caminda cu e mes a hinca e combo aki den otro. E mes a scoge cu e ta bay ta un chicken wrap, e mes a scoge cu ta lo ta cu batata y Coca-Cola. Coca-Cola. Asina ta. Sí, sí, sí, sí, sí. Dus nadi bisa e tende, no, no, Coca-Cola te combo. Asina e ta originalmente. Okay. Awor no sa ku Wendy sempre ta trahe maneku abo kia, pero original el a bisa Coca-Cola, que men. Y también el signature sauce de Wendy's. Eta hopi dushi mes. Y además que puedo disfrutar de eh, lo cual que el Baba Yaga como también botín oportunidad de ganar una experiencia único Huntu ku The Baba Yaga himself, Damian Pinas, kaminda kada kombo bo ta koe bo resibo, bo ta pone bo datonan, deposit'é den e busonnan ku tin paden di restaurantnan di Wendy's i dia dje sinku di desèmber Wendy's ta bai ta sakando sinku ganador, kada un ta bai tin e oportunidat di biba un meet and greet MMA session huntu ku Damian Pinas. Master Roma sei te premio go den. Y boso cu ya sabra ho ki Baba Yaga ta bringa, no? So di dos pelea den UFC ta ya sabra ho ke men. Imagina bo, imagina bo cu bo por tin chance meet and greet um, sigur Baba Yaga door di simplemente cumpra bo Baba Yaga combo ayanan na Wendy's. Ey, ya sabra ho ki nos ta bay apoya Sí. Baba Yaga, yo. A mi lo bisa compra bo Baba Yaga combo, saca un potrat mientras que bo ta wak e pelea, Tag Baba Yaga himself. Anto pa e mira con nos ta apoyando for di Aruba. Master Robo! Awoki sigur e tambe esaki ta grei di mira tur e specialnan nobo for di e temporada. Um, sigur tur e campañanan nobo cu tin um p'e temporada. Por ehempel, aworaki tin esaki di Baba Yaga Pero tin campañanan cu mi, mi ta mira cu ta lifelong. Mi ta mira campañanan cu, cu ta ketu bai junto cu Henter Wendy's. aña. Henter aña. Sí. Um, esaki nan ta, ta um, por ejemplo, esun di Bright, Bright, Brighter Future. Esaki Correcto. te ainda? Sigur cu si, e ta forma parti di e Wendy's Cares Program. Esaki ta e di tres aña cu Wendy's ta am, apoyando e Brighter Future ah, Brighter Future Foundation caminda cu manera nos sa ta un school aki na Aruba cu ta atende cu muchanan cu tin condicionnan neurologico, dus nos ta papiando di autismo, di ADHD, di Down syndrome, pa asina nan tambe tin oportunidad di haya un educacion cu ta adapta na nan necesidadnan y Wendy's ta sumamente contento e ora ey di por ofrece locual ta e Brighter Future Meal cu Tarek, ariba su mes, ta sumemente atraktivo pasobra ta un kombo di e Junior Cheeseburger, e batatanan i e refresko pa solamente un tincho, dies florin so, i riba dje, parti di e suma ei ta bai direktamente na e skol. Master, mi ta hesita super great no, super great. I loke mi gusta mas ku no ta no ta watrope, por ehèmpel Wendy's tin diferente kampañanan ku tumo lugar no, e tin diferente kampañanan. Um, por ehempel, esun di Baba Yaga cu ta tomando lugar awor aki. Um, cosa un manera e Italian um, chicken cu ta nobo pa un temporada limita. Campaña nan pa temporada limita, pero esaki den terreno largo. Nan ta ayuda Brighter Future que no ta algo di awo, ta algo cu ta existente y e ta sigui bai tambe, no? Sí, y nos tin otro campañanan cu tambe ta keda, o sea, core henter aña. Mi por mencioná besun di upgrade wet Coca-Cola Zero cu tambe ta premia cada bes mil bera. florin cash y pe aña aki atrobe lo tin binti diferente ganador que men esak no solamente Wendy's ta ofrece bo cuminda sumamente dushi pero tambe oportunidad di ta ganador ademas di tur e contenido great cu bo ta haya ariba social media cu ora cu ta Wendy's Aruba riba Facebook y riba Instagram pasobra ora cu. Wendy's bin cu un sorpresa riba nos, ta ey riba nan e ta pone pa nan. Master awo. Elizabeth, thank you so much, man. Dankie pa pasa un rato así con nos. Nos conversa y tambe papia tocante tur e, tur e, e diferente specials nan cu ta bay den pa luna aquí di juli y augustus. Aya nan na Wendy's. No ta keda mi nada otro cu duna bo e oportunidad pa invita tur esun cu ta scuchando pa pasa den momentonan aki na Wendy's, um, y asina disfruta di cualkier di e specialnan cu nos a caba di menciona. Well, sigur di parti di Wendys mi ta ta kere desea tur esnan ku ta skuchando nos ku ta wak nos un dushi i vakansi di somer tur esnan ku a bai over. Masha pabien disfruta tambe di lokual ta resta pa lokual ta e mundial un siman un siman i mei mas o menos nos tin mas pa bai pero vakansi tur ese tin hopi kos great na kaminda i semper for di e man di Wendys. Master Rommel, laga nos lòs e Jingle di Baba Yaga con bo mesora. Ey yo, Damian, bo Daisy.